Дөрес, бөек җырчының якташлары, казанлылар да аны онытмыйлар. Шәһәр үзәгендә аның горур һәйкәле тора. Иң затлы кунакханәләрнең берсе аның исемен йөртә. Горький урамында Федор Иванович Шаляпинның бик күп шәхси әйберләре сакланучы музей да эшләп тора. Ләкин, ни кызганыч, Казанда алар гаиләсе белән бәйле булган биналар һәм йортлар сакланып калмаган. Ә менә илебезнең төньяк башкаласы Санкт-Петербургның Граф Тио урамында җырчы 1914 нче елда сатып алган һәм алар гаиләсе яшәгән уникаль йорт бүген дә артистның шәхси әйберләрен генә түгел, ә рухын да саклап тора. Бүген монда аның өендә аның үзенең әйберләре, киемнәре, грим уборныйлары, Фотолары һәммәсе бик бай бу музей оригинал. Менә без монда хәзер торабыз аның грим уборная. Монда аның урындыклары, көзгеләре, бөтен нәрсә аның кулы тоткан. Санкт-Петербургта яшәүче Әлфия Рәхмәтуллина шәһәрдәге борынгы татар тормышын өйрәнү, халкыбызның танылган шәхесләрен барлау буенча да зур эш алып бара. Ул хәтта татарлар белән генә түгел, гомумән, Казан ягыннан чыккан һәм Петербургта яшәгән русның танылган кешеләре язмышы белән дә кызыксына. Шаляпин шуларның берсе. Монда менә фото.
Федор Иванович Шаляпин Казанда үзенең ие янында каян туган. Менә бу фото монда. Шуннан соң менә бу витринада да күрсәткән чиркәү, каяны чукындырганнар. Шуннан соң монда күрсәтелгән ие, флигель ул шул ие янында ул туган. Метрическая книга. Бу витринада бик кызык, ләкин монда халат күрсәтелгән. Бу халатны эмир Бухарский Федор Иванович Шаляпинга бүләк итә. Тарихчыларның әйтүенә караганда, Федор Шаляпин Казанны бик яраткан, аны еш кына сагынып искә ала, дусларына анда яшәгән көннәре һәм Казан татарларының тормыш-көнкүреше турында гел сагынып сөйли торган була. Без сезнең белән хәзер җырчының аш бүлмәсендә. Федор Иванович Шаляпин Казанда туып, Гел дә татар халыгын бик яраткан. Менә бу бүлмәдә аның ял итә торган урыны да сәке кебек эшләнгән. Менә карагыз, нинди матур келәм ята, нинди чигелгән матур-матур мендәрләр ята. Менә бу бүлмәдә тагын шундый рәсем бар монда. Менә бу рәсемне татар кызларын Федор Иванович Шалябин

Это фонды театрального музея. 1984 нче елда бөек җырчының кызлары Марфа һәм Марина Федоровнар беренче тапкыр туган шәһәрләренә кунакка кайталар. Алар да инде менә бу өйгә киләләр. Шуннан соң ушы бүлмәләргә кереп, менә ушы диваннарга утырып, фотларга төшеп, әтисенең инде рухын искә алалар. Алар ул чакта музейга бүләккә әтиләренең байтак кына шәхси әйберләрен дә бүләк итеп китәләр. Ә менә бу Федор Ивановичның кызлары уйнап үскән һәм могҗиза белән генә сакланып калган курчакның үз язмышы бар. Бу курчак, ул фондларда сакланып калган, блокада заманыннан. Бөтен нәрсәсе аның менә сакланган, күлмәкләре, ниләре. Но ул үзе инде бызыгые. Без тап-тап табылды инде акча, реставратларга бирергә музейный. И музейный реставратлар аны менә ушлай бик яхшы инде аны яңа сурәткә керттеләр. Аның легендасы бар. Федор Иванович Шаляпинның кызларының курчагы дип. Менә ушы курчакны ушы сурәттә инде музейны реставраторларга фондка биргәч, шуннан соң бер дүрт айдан соңмы фотосы килеп чыга архивтан, аның кызлары ушы курчак белән утыра. Әлеге йортта дөньякүләм танылган җырчы 1914 нче елларнан 22 нче елга кадәр гомер итә. 22 нче елның җәй айларында Федор Иванович Шаляпин Франциягә биш еллык гастрольләргә китә һәм шул китүдән ул башка Россиягә әйләнеп кайтмый. Федор Иванович Шаляпин үзе Франциягә күченеп киткәндә, йортын һәм андагы барлык мал-мөлкәтен үзенең якын дусты Иван Дворищенга калдырып китә. Дусты анда гомеренең соңгы елларына кадәр яши. 1942 нче елның кышында, блокада вакытында Шаляпинны нык хөрмәт иткән Иван Григорьевич, үләр алдыннан көч-хәл белән генә шәһәрнең театр-музеена шалтырата һәм әлеге звонок бөек җырчының Бик күп әйберләрен, киемнәрен һәм хуҗалык җиһазларын безнең көннәргә кадәр саклап калырга мөмкинлек бирә дә инде.